i ncino wa xiswa wa va botbek kahle bela tihakisi matorokisi ah, yet again khe hi hlangana nakambe

nkhensa swa hi komba leswaku na vanhu vantshwa everyday lava engagek na hina yakona ku engejiweni munhu vo ve ri ku voneni mara a va engage engage a commenta mani loko u nga pfumelelani na swin'wana ku pfumelelani na swona just say twa hi encourage leswiya na hina mara na swona swo tlhe swi encourage na na channel ku yi yi promote yi promote ka vanhu van'wana wa vona ku va kota ku yi vona se lomu ka mi ni geja la mi commenta mi like swi pfuna channel ku yi kota ku yi recommend-iwa kahle kahle yi recommend-iwa ka ka ka ti-users tin'wana so a swi a swi appreciate-a swinene na sweswo eh a hi a hi a hi xewani eh, xikan'we na ku amukela ka channel yana ya 015 explore vito ra mina hi mina ray famba na mdb

for anything xin'wana na xin'wana xo fa xi endleka va ta va ta loko loko loko ri kha ni hi record ri khaleni va ta a ni ku na ti-podcast yin'wana va record va kha va nwa byala oh okay so sometimes sometimes i think like okay hina ni kuloyi ka byala for like for instance today mina i'm just drinking water wena you are drinking like it's just a juice cold drink yeah, yeah, yeah.
but then at the end of the day sometimes conversation yaya deep and then ya deep into a topic and then sometimes na wena you shit on wena shit ya wena and sometimes loko kha ni langutisa ni i i do watch us most of the time yes yes mntu wanga ku ya ngoko la i dakwini plus loko ni ka something swi nga ku i dakwini wa ni ku dakwini no no we're not drinking we're not drinking yeah it's just a natural ah. shitting just some fizzy drinks here and water so it is what it is now we won ingatiri like ikhaya inotswala or anything and we're not saying Vanoshedza. yeah it- and we're not like- against that we're not It against works that for you. un'wana un'wana lexi mi tirhelaka u fanele a xi endla un'wana un'wana ani un'wana un'wana u na u na wiketiki ya yena yeah Yeah, like, nge fani so yena like ila yena yena leyi belivelaka yena ku no we wouldn't be doing something like this

mm. so va drop ti-album ta vona hi siku ra ya one and then the sales and the streams ah, a ti nge fani okay. the same but all of them are big artist but album leyi so far leyi ni nga vona nga ku yi le ku progresseni too much mm. is nasty c ah, lava hi landzela ku va na mhaka na nasty c

but then a ni nga swi tivi a ni nga n'wi tivi bot pat khalanga ya ku na khalanga pat mathevula and then u va share ti-problem vanhu ka yena so swi sukusela kwalano ku bot pat bot pat so munhu wa tivulela swin'wana na swin'wana ku bot pat um ku tekeriwa sati u kha u tirha kahle munhu ka u nga tirhi swa vana bot pat wa swo tani se va swi endla hi joke u vula swin'wana na swin'wana trend i saw it online mm, uh, uh, bot pat
so ala ka hina ku ri na yin'wana va ku tsena hi nchumu
ya trail ya kwalaya just a local trail tsena hi nchumu
no u kuma ku wehe sweswiwani u kuma ku uh, u humoya byaleni fika wa tinwela ri za ri xa u ya u ya mixa mundzuku va past ten nampundza na hi chumu but yes u endla swo huma ndleleni but the answer at the end of the day ntsena hi chumu Oh, okay.
yeah and then ku na Okay. ku na tin'wana va ngo ti dakwini ti ti bela mukati bara ntsena hi chumu Eh, Mm, ntsena hi chumu mara swin'wana ku va wu ri chumu swin'wanaswin'wana ku
va ku ri chumu swin'wanaotibele mugaya u tsena hi chumu
kona i trend hala kaya kuma ku um nkarhi wun'wani maybe wa teka na swakudya kaya u ya va xavisa

kahle dadi hakisi matorokisi hinkwaswo leswi endlaka hinkwaswo leswi ya so leswo swi ve ni betray and se swi endla i ni ta ku yini i brand ya dyona se ya phe swin'wana u to tsakisiwa hi ku ah, was trending phe the problem i ku trend mara mi kuma ku ri simu ra va redi ya mara the trend yo both pack mara ti mara ti mara ti event organizers ti la ta ti la ta ku ta ta ti buka so that mi ta mi mi swi titwela hi wexe kumbe ti ti vonela hi wexe

Eat, eat, because he said the other ninja, other ninja is a job problem. That guy there, do do ukatanga kuti paiseka ari paiseka tasvikota kuti usasvika lexi ni nga xi realize ka track leya wata ku ta swi kota loko mutshamiso a ni dyondza ku ti nghena game na timanejiwa hi hi lekere i nga ku lekere so ta vulavula ku vona ka chanele yiwani mara jo va busy xilekere xo va busy ya

or i timhaka ta ku u va u kha u endla mali u va u kha u bukwana ende hi leswi nga important ngopfu loko u bukiwa phela ku va i ku va u nga ha twa kahle at all ku fana hangalasa ku fana fashion am hi swo ku wa leswiya mm. leswa hi swo ku wa leswiya so swi vula ku papa rinaldo wa Yeah, Papa Ryan anga vha anga vhange. Nga vha ku chika fan base.
Ne? Yeah, nga vha ku chika fan base because uh
wa chika to ku fan base ya Papa Ryan chika. Ah. Anga ri ndomweni. And it's not like anga ri ndomweni.
So ah, ngena ka ka ti ka ti channel. No, man, no. Dito fanya na dito. Do ya se sweswi ni karhi ka music va

Va lava leswiya vanhu, tshama kha u ri lazy wo twa va la ri na u nga inani u nga tshama u nga ve at least u tshama four months u nga ri na risimu u nga ri na single nyana hayi u la ta Ndzi rhandza ngopfu xava famba ya wena loko se u ka ya wa dolo ya swi endlisa ku yini?
hale ya xingehu lexi Exingehu ne? hale ya xingehu lexi Eh, mara ku na ku na ku na din'wana hleketa ku ti underrated ve ri i

a a tile ku vulavuleni ngopfu ku famba exitshini ngo ka tona Yeah. dya buku yo wa king zonga Yeah. dya humesa tinsimu leti dya tinsimu tin'wana ta powerful Batihiti that guy.
u powerful ku na yin'wana ndza ku yi ndza ku yina ni nga yi cheka kwala vanhu ku ta ku vona rhangana i- ku hela show leyiwani and then u ta cheka yona um ve ri maninginingini ti nga yima na vanhu va kutsakala ya mavona layi like yi vona layi the way ma nga sukisaka kona ma zama ma fika ka tv yes ya stages leswiya ey mayibini Ma fiki- ma fiki- ma fiki ka tv ma fiki ka tv ya ma ku zima va na eh, na interview i think hi le ka wona ya vutivi oh, okay ya ya that's good that's good that's a good thing ya Mm.
hayi loko ri kuma phuxa ri na xin'wana ni nga twa ni be na xonyana

na xona xi hi bate tat na tat 45 u ri ku na ma 1836 or 1836 yo va ya ma-bad company or what loko ndzi ne vona a ndza ma-bad company mara loko ntwa wa hi sala va landzelaka swilo leswi mata verini va ri ku na 1836 va ri sungule ra n'wi muka ni komba rona ra ma-bad bad leya ra ma-bad bad

group leyi nge le ku tirhi ku ta replace mabed company yes or leyi nga kona no yi nga kona yi khale yi ri kona mara sweswi seems like yi ta twakala mo hi mhaka mabed bed a ma ha ri kona oh, okay hi nga ti hi nga vula phe a ma ha ri ku mabed company but eh, ah, mi hleketa ku ma ha ri ku releaseni mara it does not matter

so i feel like i'm target market ya ya ya mapet company mara no vula ku ni ku ya nga ha tivi tisimu ta vona the only thing leswi swi ku mapet company i manizo ku va ka gweviwa manizo tivi manizo test swa kombeta ku mapet company kahle kahle hamba ma ku releaseni vanhu Yeah. lava na mali swona Yeah, because of yeah, manizo yeah. nga ha kona No, that may be true. Mm. Baba. But why- when are we getting an interview man ta kuma interview rini ah no interview yi ri tele Mm. vachato lava hi khipa khipa surprise ku na insho- ku na interview leyi nga kona ku na guest ya powerful I feel like talking to someone. No, no, at all.
You know when you talk, we talk. Yeah. And when we

You have that X factor where tikombe ti va loko u fika u tikombeta kwala comment section eh u swi tiva ku wena lewani i ta vona hi ti-fans ta wena i ta va yi ri live na n'wina le i ta vona ti-fans ti engage ti fika ti kombisa ku ya vhele namuntlha ku fiki king ku fiki general manizo ri ku fiki mani mani or general freezer or mani mani e loko na general freezer nthungo loko ni kuma ku na general freezer loko e hi dyo kumbe tlava ku replace manizo

no phata ni yo leya loko u ri laha humela yo phara something no the problem is vanhu a va yi twisisi eighteen that ku na sweswi mi faneleke mi swi justify ku na vanhu a va yi twisisi eighteen va byi ku eighteen maybe yi tsolo yi support ku vulavula or anything or what no a swo sweswo anywayitawamaka sweswo eh eh ende do mbalawule timhaka to

so yi loko a- na- loko a yi byela ku ri yi tshikela yena o ri ku nga ku mhaka leya xisa lexi a xi la mugayo um yi hi three rand okay so ku xi tshikela ku xi tibela mugayo o ri a nga ha swi koti ku bekezela ya makuwu wa vuya a fika nkarhi wun'we kuma ku vuya tirhweni o nghena ndlwini a kuma ku hala a xi nghene bathroom xi tibe mugayo xi tshika buruku yi te- yi tshama sweswiya or mm. so like it's too much vavasati ku na swin'wana va swi kota ku swi kondzelela vara ku na swin'wana va dlina va ku no mm.
a hi fane ndlela leyiwani xo leyiwani eh, matrixku loko wo tikuma u partner ya wena yi kha yi tibela bela mukayo a tshama orfamba or misecha solution mi twisisa ku yini loko mi huma njhani hikwani hi ku biology a hi fane no they don't marry like this one

Eh, ta vona next week definitely next week wo yi pfuna hi ku subscribe u commenta u like u share kun'wana na kun'wana u vonaka content leyiwani yi ta va yi kha yi fita ku va yi kha yi nghena na hi humile Hey, guys. mtb out